problema Ma' l-mara sunta, tgħadda. ma' sunta. Sunta jekk taf is-sajjar, all right. Taf is-sajjar għax tħobb Daqshekk. tiekol, sunta. Mela m'hawnx bħalha, sunta. U inti tiġib li bes daw l-affarijiet hekk bil. X'bik hi ta' Marsaxlokk? Eh, għalhekk, Eh, għalhekk, x'bik. għalhekk.
Skużani li ma ġibtlek xejn fuq Santa Elena, ma tkellimt fi- magħha aktar kmieni mas-Sur Ġorġ Tabone. Illi dak għalkemm iżomm mal-belt kif jaf kulħadd akkanit mas-siti. Joqgħod Birkirkara, żgur. Imma mbagħad, le, joqgħod viċin, imma jgħix ħafna fiż-żona ta' Birkirkara. Interessanti, eh, naħseb hemm iktar beltin ġo Birkirkara milli. Milli, iva, vera.
Għax meta jieħdu l-lik il-belt, nos Birkirkara b'nadar tal-belt. Però mbagħad xorta jinżlu l-wied, le, dak il-wied tat-tigri.
Tigri bla snib bħalissa. Ilkom naqra, eh, ma tinżlu. Imma naqra bla snib. Imma sejrin tajjeb issa fl-akkwist. Għabdu ċertu ritmu.
Eh. Insomma, ma toġobnix tali tgħid li tigri bla snin. Bħalissa bla snin.
Naħseb hemm erba' jena.
Forsi jridu joħġu naqra bil-mod. Naf suġġett ieħor, imbagħad nitkellmu.
Inselmu lill-kumitati tal-klabs kollha li qegħdin nitkellmu fuqhom. U nirringrazzjawhom ukoll tax-xogħol li jagħmlu għaliex wieħed irid ikollu passjoni kbira biex ikun qiegħed jiddedika daqstant ħin minn ħajtu għall-aktar logħba favorita tagħna li huwa il-futbol. Kif qed nitkellmu fuq il-futbol, il-lejla Juventus kontra Milan eh, tista' timmaġa, ejja, hemm xalfejn tagħmel daw il-ġesti wkoll. X'affarijiet dawn. Ma ngħidlek għalfejn.
Insomma ħa ngħidlek għax l-aħħar darba eh. li kont hawn jiena labu l-Juventus u l-United u ma nafx kien xaċċer pillek insomma u qallek li jaħseb l-ħajar fuq l-Juventus u hekk. Mhm. U jiena vera, l-logħba bdiet wieħed xejn minn fuq, insomma, u spiċċajna tlifna. Mm. U llum il-Lorenz sekket, qabel ma bdejnet l diment li ġan ma jsemmi xejn illum, qed naħseb eh, eh. nerbħu l Ilhama. Le, jiena ifhem li qed titkellem ma' Milanist li jiena. Eh, tassew Milanist.
Il-Milan ma nqas biss niddiskutihom, jiġifieri nista' niddiskuti kollox kull argument li jista' jkun hemm imma l-Milan huwa. Milan le. Xejn, reliġjon kważi, allura qas niddiskutihom. Le, virtu storja oħra, virtujiet titkellem fuqhom int. Drawwiet illum ħa nsemmi. Mela, il-ġimgħa l-oħra Int laqgħa tajba ħafna dik ir-rokna Ġan li semmejna s-seba' riżoluzzjonijiet. Iva. Mela jiena qed ejja ħa nibnu naqra fuq dawk. Issa, flok ma niffukaw fuq riżoluzzjoni biss, għax riżoluzzjoni diment li inti tagħmilha ħa taħdem. Hija. Imma jekk tħalliha fil-kexxu ma ħa taħdem xejn. Illum ħa nimxu għal daqsxejn seba' drawwiet. Tajjeb. Seba' drawwiet illi m'huma l-ebda tip ta' sigriet, huma affarijiet illi jagħmlu nies illi jaslu għall-goals tagħhom Imma jagħmluha b'mod regolarissimu. Jiġifieri, x'jagħmel għall-benefiċċju ta' kulħadd, x'jagħmel drawwa? Prosit. Drawwa hija rutina. Xi ħaġa li inti tagħmel ta' kuljum, jew kważi ta' kuljum, illi kważi inti tibdilha jew timmodifika biss meta, jien naf, hija xi festa, jew hija, pereżempju, xi okkażjoni fejn inti qomt ma tiflaħx, dak it-tip. Għax mill-bqija, tagħmilha b'mod regolarissimu. Tajjeb. U waħda mill, ġa ġibt il-mobile biex ma ninsa xejn, waħda mill-ewwel drawwiet komuni illi għandhom dawn it-tip ta' nies illi jaslu għall-ghost tagħhom hija illi l-kabur tagħhom mhuwiex vending machine. F'liema sens? Ġo vending machine, bir-rispett kollu lejn min ibiegħhom, normalment ma nsibux affarijiet li huma tajbin għas-saħħa u lanqas mhuma tajbin għad-dehra u għaż-żaqq biex niftehmu hekk. Issa, agħar minn hekk, il-kabord tiegħek jista' jkun iktar ta' tentazzjoni mill-vending machine. Għalfejn? Għax vending machine forsi tgħorkok naqra żaqqek tgħidli kemm għandhom. Biex iddaħħal idek fil-but. Eh, tgħid kemm għandhom nitfa' flus hawn. Imma jekk inti xtrajtu lest issa qiegħed fil-kabord, ha! Qiegħed hemm biex nieklu. Allura, dawn in-nies id-dar tagħhom mhijiex vendigme xejn. Ma jidħolx dak it-tip ta' imbarazz li jkun storjat. Li tgħid isma' xtrajt pakkett l' hemm u l hawn, biċċa ċikulata l hemm u l hawn, all right, imma ma jkunx hemm xejn storjat. Mela number one.